Into bwakire bwakire naki mogendererete ndangererie abana abasae tokwane bono mambia Okay, eyio abasaaba aba. Aya tiga torakwane. Bono, rero totaete gokwanera eng'ana ya komenya obogima bore simple. Komenya obogima bore obogima bwo naki bono ndatebe oyomanyete simple antebie, nakoba prepared. Obogima bore bwo gotari complicated. Egento giatochandire buna intwe abana b'Abasae, abagusii, ntomenyeti obogima bore simple, naende egento kende ntomenyeti obogima tore prepared, ntori prepared for problems. Bono okonyora, egroup eyio egere global, okonyora omonto akwete nyandoche ibere. omonto akwete gose egari buna ikooma gochia aria, abanto baria nka babwate abairi iga iga America, igo baganyete abanto bare iga iga America babatomere chibese bachie gochakera amatanga. Okonyora ng'a abanto mbari prepared, ase ki? Ase eng'encho twachire ense eye ya bande. Abanto bare to- toruete nonye engusi tochiete Nairobi, twagorire chinyomba chinene, twagorire chigari chinene, nonye ne chividio echi ndoche bakorosia evidio nere naroche meyie arosetie egari endabu, egari enene kabisa. Meyie egari eria akorerete evidio eria nko- ntounderstandeti ng'a eri nevidio, lakini egari eria atumiete egari enene kabisa, endabu se, eh. Ntomaeti komenya obogima bore bw'obwororo. Ekero obwate ebinto ebinge, okonyora omonto agorete chianga chinyinge, omonto abwate chigari isato, omonto abwate chinyomba gose ninye, omonto abwate amaremo gose n'ikomi, okonyora omonto abwate ebinto ebinge sana. Kwarorire? Ebinto ebinge atamanyeti komenya ase obogima bore simple. Onye ogotagete young people nigo togokwana neino botambe. Onye ogotagete obogima bwao obogenderere buya, iroka abanto aba mwachire iga iga America, na ra gose chaka kwefundisha komenya obogima bore easy sana, kabe tayari gotigwa, kabe tayari korwara, kabe tayari gokwerwa, kabe kanya- tayari kobutwa emeremo. Ntori, ntomanyeti komenya obogima bore simple, erinde tonyare go save. Abanto bande more iga iga montegererete, mobwati nonya ne chibesa, egento gekorokwa chisavings. Mogache chibesa chinde chionsi. E emergency kego tokonya ore nobwate chibesa. Mh? Abande momanyeti ng'a ng'ai motaete gochia. Egento gekore kong'e destination. Chore destination yao ng'ai otaete gochia. Ne chinyomba otaete koagacha. Nkonyuoma ore. Na abana okonyora. Ne chinyomba oko- oko- oko- okokomboa isiko iga. Emeremo nebere ogokora, abanto bande mogokora emeremo ebere etato, bado mobwati chibesa. Abanto bande mogokora emebere emeremo ebere etato, bana baino mbaragende nonye eswimming bachi kwebundisa. Nachi ekina buna ng'aki, ekero ogochaka obogima obuya, ng'ai otagete gochia eh, rigia edestination obeke edestination otebe ng'a, igo ntagete ntware esavings, onye tobwati savings, inki gekogera otabwati savings eh. Onye gwotagete otware growth, onye gwotagete onyore amatokeo ogende buna omogondo oria one ngochi nabaorokia, goika ogende origie oboremo bore botanya koremwa oreme mh, goika ogende ochake obeke amaraba, goika ogende origie chintete ere osimeke, goika oburugere, tokonyara ko grow onye torakore ebinto bire ebinyia, goika ochake gokora ebinto bire ebinyia kobua buna bono ogokora. Onye konya gokorara buna bono ndaire iga, Bese nchinkong'ichera nyomba ande, eh, bese nchinkong'ichera, onye kogokora konye chinsa ibere, menta chinsa isato, naende egento kende tema gokora ebinto etafauti buna kobugao konye ogokora. Abasani aba mokondosia chibesa chi'amatera, abanto aba mobwate emeremo ebere iga iga America, eikare anse origererie chibesa chiao orike risakaro, obwate ekaramu ne risakaro otebe ng'ai, onye nkorosia hundred dollars, ire enga ngotigari, megi ba- na- na babuchii. na namuka mtu fulani mwabekire ebinto chiko erinde echi mobwate chi event babo more aa twagorire chitigiti mwatebire ngochi korosia more 100,000 ebe ori ng'a 100,000 irenge okonywera amafu irenge okobeka esavings irenge okoirera abana baye esukuru onye toraru ng'ombe chi irenge okoru chiombe abanto totaete tochenchie twarosire gochanga infact iga natete ng'a inche bono moving forward monto ntamanyeti. Monto ntanye gweasociate nere, tindi gochi korwa mochango. Narosire korwa emechango y'abanto batari prepared. Narosire korwa emechango y'abanto bakogora chianga nta- ntabwati. Narosire, iga America, narosire korwa emechango y'abanto batatagete gokora savings. Narosire gokora emechango y'abanto batatagete gokora community inclusion. Bataete gotumia abanto bande riria egento kiabeire, bateba ng'a erange rinyarebe, nyarange inyarebe. Twacha intwe abanto bande tobegete buna etishirt eye mbegete ya three dollars, etishirt eye neya three dollars, eria ekere ng'a I believe I can be. Etishirt eye nabo okonyendora nere omwaka oyo, naende omwaka onde, naende emiaka etano. Rakini abanto aba ekero bakure bamenyete obogima bwa igoro, inche ng'ire fifty dollars chiane mbae, I am not doing that anymore. Abanto bande mobwate attitude embe, abande mogocha iga iga mwanya korama abanto, ase momenyete chicommunity na okonyakoburukania abanto, abairi ogokonywa omoiri kwamorusia obotaka ime, kwamoirera abana esukuru, onye nomo omobere omonto okwerire iga iga, kwabatomera omobere, onye na omonto orwarete nyagitari, gwatoma chibesa. Naende amasese na amachumia baria more ense engima, noba bongeresa noba bohindi, onye gogotoma chibesa gochia seino, ebe oria ng'a orarware mambia, ng'aki orabe. Eh, ebori ng'a aye bono emeremo yao oragende obutu, ng'ai ogochi kobera? Ebori ne ng'a orache gogokonya, eh. Abanto bande tobwate e tobwate attitude embe, kogokwa, abanto bamanya goteba ng'a inchuo amo toru chibesa tobakonye. Egento keria buya nobobe intwe continue konya gokora egento buna keria. Moving forward, ototaete tokonye abana chintakana batabwati opportunity, tari abanto bare moyo bachire iga iga America amasase amenyete on the first lane, akobeka chiweek kera ewiki, amasase ande akaenda akagora chinyomba omonto agorete enyomba eneene, omonto onde akoendia egari ere very expensive, abanto bande bakogora chianga every week, intwe abande togende tokabeka chianga chiri chinkoro. nonye ne chi- e- chiretiri intwe tari titonete, because bono ngochi korora ng'a ngochi inde konete, natiga endagera tintageti ebudget esareke. Aye rero agokwa, momanye goturangeri ng'a inchuo, inchuo tochangere omonto oyo, omonto oyo ere iga amenyete ene attitude embe, atagete buna akonyora chibesa chiaye, ori namaino abo abosio. to change chichi attitude naende ekero oko invest in yourself a- amasese na amachuma ekero okobeka value in yourself inche na omonto ng- ng'egenete ng'a ekero mbwate evalue igo ngoinkaransete iga chisemi chiang'ichera ngoinkaransete iga ebiasara biang'ichera ekero obwate value abanto bakoroche ng'a nobwate value in you ebagokoria ebinto ebigo bigogochera Because nobwate amasikani ase ase aye omobere bwaye aye bweka. Ekero bwesigete aye bweka eh, ogotwara good confidence, igo okonyora ore very motivated, igo okonyora ogokora the right thing, okonyora ogokora the right choices. Self respect Esike tekonya kobeka abanto b'abande monwe, tekonya kogenda kwanya koburukania abanto. Abang'ina baria mwatigete abasacha Kenya mogacha iga iga America, mwatotirengeire emechie. Abang'ina aba motakoimoka morine chindege mogende chinse inwe, mwatosareirie emechie eh. Ninwe bono mwagerire motobegete amadeni ime, ninwe bono mwagerire chinyuomo chiasarekire, ninwe bono mwagerire ribero richire nyomba, chinyuomo abana ngocha bare gocha korasa abana abache korwa baino gocha korasa bare bamura baino.

ore air conditioner ime, aye nore iga iga, okonya gosikia omokama omoro oo, abana ba mo- ba momura oo mbaroche buna ochandete ng'ina. Amachumba onye kwaretete mama omino iga iga america, beka mama omino endege, irani mama omino kenya. Tokoreta nyoko biara ocha komomenya enyomba enyarekane, egento eke botambe rasi bange kwanere, because abang'ina na tari ng'a nabagusii boka, abakamba, abaikoyo, abang'ina bachire iga iga america, nabo basariri chinyomba chiaba chiabana babo. Bagatigete abagaaka babo na abakori emeremo. Naye omanyete obo- obomaene bwao ng'a tobwati savings, naye omanyete obomaene bwao tobwati life insurance. Abande baino mobwati life insurance, mosa goku bono iga, mokonyara nonye ogo abana baino mbakogenderera. Abande baino mobwate abana bare chicollege, mwemanyete the truth, moraire abana baino chicollege. Iga America, okanyo- ogacha iga iga America, ogokora emeremo ebere, Nobwate oborimo sioki mao, nobwate oborimo gose ng'ai, nobwate oborimo gose ng'ai, abana bao Nyasae agosesenetie. Noyo omanyete obomaene ng'a toraire abana baye ecollege. Ao obotayari boria bono okonya gokora abasubati aba bakonya gokoria chiinternet, it is good tobwati self respect, egento gekorokwa integrity. Integrity, na ebinto biria ogokora ekero omonto atarochi. young people create boundaries be curious ng'a abanto aba buna intwe abang'ina baria babwate abana bakinirie abana, abanto baria babwate enyiomo badeteneine, abanto baria babwate ebiasara, abanto baria babwate esavings, chibesa obwenerete gotwara savings chigokomenya six months, ebe orie kabe curious ng'aki abanto aba bakorete babwate savings, Ndangerie omori ng'aki peni yaye ng'aki ogokora gwatwara savings. Ngote ng'a yaya momura, yaya moiseke, eyanga eye mbegete iga, inche bono timbwati onde nkogokia, ting'wenereti kogokia onde bwensi buna nkweboyie, ting'wenereti kogokia onde bwensi buna enyomba enene mbwate, ting'wenereti koendia egari engiya ngokie abanto, ting'wenereti kogo gotomera abanto chibesa gochia Kenya kobaorokia ng'a mbuya ande ntabwati savings. Nkoerese ng'a yaya nimbwate ebitabu nasometi igoro ya savings, namanyire buna ng'aki ngokora ki. ng'aki ngo- ngo- nkoro savings boundaries manya ng'a goika ocreate boundaries eh? Mm, ekamati yane omosacha one nabwate abasubati bamwabo omosacha one nabwate bamura bamwabo increatete boundaries inyesigete bwane ngoteba buna ng'aki inche tindaeti nchigosigika nechikamati echi chicha gonsarira enyomo ya omosacha one abanto bamenye ng'a aye ekamati oyo omokama momura omino mosike create those boundaries momura omino oranyore bono nere nakabwate obokong'u bwa nyomba, ebedroom, aye otamanyeti, momura omino ekero agocha gosoera omokaye, moirani motebi ng'aki genda gamba na mokao, tiga to create boundaries um take risks gochengi, onye gotaete growth goika okore new things, onye gotaete growth goika okore ebinto bire otanya gokora omenta, onye kware kominyoka chimaeli ikomi bono omenta o sirini. Onye gotagete success goika ochake gokora ebinto etafauti. Amachuma rema, amasase rema, beka mama omino endege moirane Kenya. Onye totaeti mama omino agende seino abarogi mbare ororo I understand. Chinyomba nchire Nairobi aria ntobwate abairi, babwate chinyomba Nairobi, oyoria otagete enyomba aye endi, my cousin nabwate chinyomba ago- agokomboi two hundred dollars erent. Iga aria Kasarani abwate apartment complex, inkoe nambo oire obeke mama omino enyomba aria Kasarani, onye gwetarana aria Kasarani. Tari iga America ase omenyete nomogaka oo na omong'ina oo, omong'ina nyoko biara noe amenyete nyomba, nonye nembeo tokonyara korusia ekero otagete korusia, nonye na okogambera mokao gwasio, nonye na ogokwanera mogaka oo gwasio, we are raising children baure under so much pressure, abana abankoenda bare bagure chibunduki babarase. Beka mama omino endege, take courage, try something new. Mobekere enyomba aria Nairobi, abere ororo, omenye korwa ororo, ogende omogorere chingoko. My sister Maggie nko- nkonia aria chingoko aria Kasarani, nomogorere oborimo omobeke ase aka- akaremo kara 50 by 100, anya gotuga chingoko. Ee, omobekere ang'e gotuga egeticha, mwaroche omogondo onde emete iga aria, omogondo o rigoro omuya sana. Rusia mama omino nyomba iga iga, tigara nomong'ina oo, change chishifts, mm, inchu nyomba genda enyomba, ikaransa chibesa chiaino gokorosia hundred dollars, na inche narosete hundred dollars, goikaransa omogaka nomong'ina mobange chibesa chiaino, otherwise you're going to perish. Take risks. gochenchia ebinto. Amachumwa onye nkwanya gotebia mokao ng'a nomwanchete, ikaransa na mokao omotebie ng'a gaki, omong'ina ningwanchete, express your love. Abasase onye nkwanya gotebia omogaka oo ng'a nomwanchete, ikaransa, express your love. Tebia omogaka oo ng'a I love you, what can we do? Take chances.

nonya na- nogosurania amaikaransero. Ogo- yaani yes ekero onye kobiara rinyomba you cannot you can't do what you need to do mm? tomaeti destination mobwati goals as a couple omong'ina ng'a ng'aki mama au omogaka ngento ki togokora this year moikaransete 2021 morike ng'a echikoni eye tochenchie Isiko atobeke, toagache enyomba. Kera omonto bono abe asainde gotema chibesa chiabo gochisoba. Mobwate growth, ng'aki ogotwara growth onye torasimeka? E attitude ya abanto bande igoro iga ere embe sana. Omonto okonyora aenenete ogochi komoredirect aenenete, you are going to pay the price. Abande igo mobwate low self esteem, bono mobwati confidence. Eh, ekero ore confident nekero buna bono ore confidence iga etari ng'a nabete confident all of a sudden igo nkore invest in myself inde ndarema kabisa mbange mwane ngambe na omogaka one buya ngambe na abana bane abana babere bono mbwate college abana babere inki gochi kogorera chinyomba chinene ribaga ngosomia abana inki gekogera inwe mwaigete mwaikire epoint mogotiga gosomia abana iga iga america Mboro okobeka etishati engotu, obe omenye obogima obo buna mama omino amenyete akagoikia America. Aye ekero gwaikire America igo omenye gotebia omwana ong'aire chistudent loan. Inki okobekera omwana oire student loans kobwate chibese, kwaimokirie chibese, kwairire abas- abasubati bamino ogotomera gochia Kenya, bamura bamino okonya gotomera gochia ase ogotoma, ribaga ogosomia abana bao, ira abana baye ecollege, at least kaa abana baye ebachelor's degree. twara confidence manya obomaene bwao esike aye omonyene twara respect for yourself o create boundaries otebe ng'aki oyo omosi- oyo nomosubati bwe sister eh, omo- eh, kamati yane tigamosiki oyo omama biara tigamosiki lakini mogosikana onye mokoimokia abaibori mobabarete nyomba moche komenya nabarabwo gaiga it is not going to be okay

Tari ng'a igo nakiancherete ase achare, egento ki'ogosave chibesa nagechagete kogepractise um. Abana basome bache gwekonya batebie ef- efamilia yao nero eragokonye. Yes, ekene, abande tindasoma chikomenti echi. Abande babwate echoa eyemo, amang'ana ara namakong'u sana. Let me, tiga ndabatebie igoro ya savings, eh? Inche, savings nachagete konye learn korwa e- korwa eboarding school class five, nachete eboarding school in class five. Omogaka one oyo nache kogenda eboarding school. 506. Igo egere iga amenyete sobo, inche nachete boarding school class 5. Ekero okoenda eboarding school, aria eronge, kwairwa 100 shillings. Ogotebwa ng'a 100 shillings echi goika chigokoria eterm. Abanto baria motamaeti savings. Eterm. Si, aria eronge nkabe rororo korwa class 5 mpaka ngakora class 8. Imanyete ng'a tindi korora mama tindi korora tata. Chibesa chiria obekire na chistamp na chikira egento. Amang'ana ayio akaera stronger four years. Ekero esukuru ekoigoru okoegwa pocket money tware koegwa gose 100 shillings naende. 100 shillings echio chigwete chiko last mpaka insa chinde bakoa mpaka etransport. Mama okoa gose tata okoa ogotebia ng'a bono etransport nere iga iga. Da abanto baria twachete boarding school we are disciplined. Ekero naika iga iga America my brothers bakamenya korwa ororo bagantebia, omo- omoyo- kijana oria ominto ng'aki karia amandasi. My brother bagantebia, ense eye igo ogosoa amadeni ime my sister osinywe korwa ororo okwe kore omotaka. And I, I thank my brothers for that. My brothers bakang'ira bakang'ira ethrift store mitumba. My brother Simon nare iga narema, akang'ira emitumba agantebia, intwe nabo tokogora chianga iga iga, mitumba chianga achire four dollars, three dollars, abagantebia ng'a bono egento ekenene, chibesa igo ogosave, oakane eschool fees, bwesomia aye bweka, ntori kogosomia, naende bagantebia ng'a etigiti eri twakoreterete, I always speak about this, goika oiranie because twasabete korwa ase chibe egento gekorokwa ecredit card, bakang'introduce, bagantebia ng'a eke ne plastic okoegwa iga.

Chibesa inche ngochigambera. Chibesa chi'Amerika iga chiri chinchinga sana. Inki okogorera enyomba ogwaka ogokora emeremo ebere omenye? Mh? Inki okogenderia egari ogwakana egari 500 dollars eh, kobwata abana bataragenda ecollege? Inki ogotomera chibesa gochia Kenya savings tobwati?

In fact inyebwatete ninde are iga naende nagundisire abana bane. So far abana bane batato inkobatebi ng'a onye kwakano chibesa iga, echi chigende ekanisa, echi chiaka ne simi they pay bills, echi chigende ase gete. That is something that we have to work hard. Tokori chibesa buna rinyaama emechando kegokonyora kwamanya korwa ororo gwachaka korangeria abanto. We are not going to do that. Eeh. we are not going to be konya gochangira abanto bako make bad choices iga America no you need to start saving you need to start living a simple life menya obogima bore simple kabe prepared for crisis mokonyora chi crisis mwanya korangeria abanto naende mokorangeria abanto aba togocha amo tokobaha chibese mwamenye korora naende mwachaka gotogamba buna twabaibeiri bakorire egento gete mwachaka gotorama

You have a bad attitude etakoirande onsi. Ekero obwate egood attitude ogochi kogenda ake ande, mama aye agontebia ng'a ekegusii ng'a monwe moyio orusie ng'ombe serere. In fact inche omonwe oyo mbwate I almost get everything. E attitude yao obwate omonto oenenete. Togotwara confidence onye tobwebangeti tori truthful. Kabe truthful. Kabe motivated ko want something. Kabe omonto ogoteba obomaene. Etware amasikani self respect for yourself. Create boundaries ase abairi. eh? Be curious ng'a inki abanto bande bagokora to be where they are. Tekonya gokobia abanto bande because imwe bwekaini. Declutter your own life one at a time. Take risks by changing. Nonye nekero ogocha gotiga gotuma chibesa gochi Kenya, nonye nekero ogocha kobeka mama omino endege omoirani Kenya, nonye nekero ogocha gotebia mama omino ng'a bono moving forward onye konya okomoa 200 omote ng'a mama bono 100,

twatigire egento ekio and that's why I wanted to discuss this today. Moving forward, we are not going to call the community ng'a inchu tokonye omonto otabwate life insurance. Inchu tokonye omonto tiga kere community edili na omonto obo. We are not going to be calling people abantu baria totaiti koba part of the community gento kiababereire barabwo mbari prepared bamanya korangeria abanto bande nyasaye oyo